Yoo anuafoɔ mekyia obi biara ɔbɔ adeɛ nyankopɔn nte nanim nkyerɛ obi biara uhmm ɛnɛ so masan aba biem menkyɛ mɛkasa afa aduane no ho aduane a yɛdie no yareɛ no a yɛde ma yɛn akyire no yareɛ no deɛ obiara nim sɛ ɛma yɛn yareɛ uhmm nti medeɛ ɛyɛ a mentaa nkasa mfa yareɛ no ho na mmom ade baako a Mekasa fa ho ne deɛ ɛyɛ yɛn ɛwɔ yɛn wedeɛ mu apart from yareɛ no ɛhɛɛn wonyɛ bi a na bɔ mmɔden sɛ wɔ so ama wo nua na wahu deɛ ɛkɔ na wahwɛ n'aduamudie yie mm first wodua koko a koko no ɛkyɛ ansa na afifi ansa na ayɛ dɛn aba ansa na ayɛ dɛn aso na wakɔte na wahata na wakɔtɔn na wanya sika gu bɔtɔ mu mhm saa nso na bɔɔfrɛ so ɛteɛ mango so so saa nso na ɛteɛ Anka saa nso na ɛteɛ, ntoosi, saa nso na ɛteɛ, mako, saa nso na ɛteɛ. First deɛ no, ɛbɛkyɛ ansa na wo dua afifiri na adɛn, aso na woakɔte. Seesei nso so deɛ, yɛfrɛ biribi agric agric. Cocoa no, woduaeɛ ara mfeɛ mmienu rekɔ no, na ɛfiri aseɛ dɛn, ɛreso. Mhm, na w'ani agye, na woakɔte, na woakɔtɔn, na woanya sika, wode agu kotokuom na w'ani agye. Seesei a, na w'ani agye. Edoosu no, wodua sisi a, na aba bebree, na w'ani agye. Mako no, wodua sisi a, na afifi ketekete, na aso bebree, na w'ani agye. Biribiara so atete. Kae hu sɛ aduro biara yɛ tumi anaasɛ ɛyɛ force. Aba no, wɔkɔkɔtɔ na wɔabɛdua no. Sɛ wotwa aduaba no a, wontumi nsan nnua aba no bio esiane sɛ sɛ wodua koro a ɛrenyɛ yie. Agye sɛ wosan kɔ kɔtɔ aba foforo yɛ dɛn san ba ba bedua. Ɛdeɛn ntia? Ɛfiri sɛ aba no wɔde aduro hyɛ no nti aduro no deɛ ɛma ɛfifi once pɛ, ɛfifi pɛ na sɛ ɛba no akɔtwa pɛ ɔntumi nsan kɔdua bio. Chemicals biara yɛ force anaasɛ aduro biara yɛ tumi. Wahu? Enti saa tumi no na ɛhyɛ aduaba no saa anaasɛ aba no saa a ɛntumi, sɛ wosan kɔdua biom a ɛntumi ɛnyɛ yie no, sɛ ɛbɛyɛ a bɛakɔtɔ foforɔ na wɔn a wɔtɔn nso anya sika, enti ɛyɛ saa na ɛteɛ. Mhmm, aduro biara yɛ tumi, fa ɛno to nkyɛn. Ɛhɛɛn. Enti saa tumi no a ɛmaa nkaa no fifi ntɛm no, ɛmaa kwadu no fifi ntɛm no, ɛmaa bɔɔfeɛ no fifi ntɛm no, ɛmaa apple no fifiri ntɛm no, Ɛma a kokoo no fifi ntɛm no, ɛma no nyin ntɛm na ɛso ntɛm no, a wosan bɔ no spray no, spray nso yɛ tumi anaasɛ force, wobɔ no spray no a ɛso aba bebree no, wobɔ no fertilizer na ɛso aba bebree no, wɔbɔ no spray na ɛso aba bebree no, saa tumi no. Yɛbɛka aduan no ho bi. Already no kaho sɛ aduaba no a wodua no koraa mpo no chemicals fra saa aba no a wodua no nti saa ɛno no tumi no wom. Aduro no tumi no wom. Ɛna saa spray no tumi no so bɛsan ka ho. Mmhmm. Nti ama ɛmmerɛ tenten a na wode dua first aburo no ansa na aba no Ɛso akye. Ana sesei no ɛsan ɛbɔ bebree? Ɛhɛɛn. Kube no so ɛ ketekete bi no ayɛ dɛ na aso bebree na w'ani agye. First kube no deɛ ɛbɛyɛ tententen na to no ne bo ase na dɛn aso. Sesei deɛ wo duaeɛ ara ɛ kube no ketekete bi no ayɛ dɛn na aso na wakɔ te na wabɔ na wo nom na w'ani ɛ dɛn agye. Nti ama biribiara so ayɛ dɛn ate. Biribiara so ate. First wokosua driver sɛdeɛ ne yɛ ka no no wokosua driver wobɛkodi driver no akyi mfie mmiɛnsa ansa na wahunu twi ansa na wakyerɛ wo twi wahu mfie mmiɛnsa o sesei so deɛ so ate wokɔ driving school first driving school na ebi yɛ six months na ɛbaa three months ɛna ɛbaa two weeks sesei Two weeks pɛpɛɛpɛ na kuta tra driving license wakɔ driving school awie two weeks pɛpɛɛpɛ na kuta dɛn driving license biribiara so ayɛ dɛn atetetete atetetete ɛnti yɛ saa na teɛ mhm ɛnti aduane no sɛ wodi bɔ a wedeɛ mu a deɛ na ne so ba abɛyɛ wɔ wedeɛ mu no sɛ wodi bɔ a wedeɛ mu a ɛbɛma biribiara na wo wo honam no ɛyɛ no ɛso ayɛ dɛn ɛno ɛso ate ɛhɛn ɛnti sɛ fɛs no Oba no obedi twenty one years na bɛrima ho akɔnɔ adɔɔso wɔ ne mu anaasɛ ɔbaa ho akɔnɔ adɔɔso wɔ ne mu a, nkakrankakra ɛso atete saa ara ba. Nnɛ yɛ twenty five, ɛna ɛbaa twenty one, ɛna ɛbaa eighteen, ɛna ɛbaa sixteen, seesei aba eleven years. Enti akwadaa no, wo ba baa no, ɔwɔ eleven years a na waso adie, wo ba barima no, ɔwɔ eleven years a na waso adie, ɛsiane sɛ biribiara so atetetete. Biribiara so atete tete. Aduane no a wodi bɔ a wodie mu no ama biribiara so atete. Ntoosi no a wokɔdua no seesei a na aba no a na aso bebrebe no a wokɔte a wotɔn sik gye sika gu bɔtɔ no w'ani agye. Wo ba baa kɔnyem yɛ a na wo bo afu. Hei, wo ntiri bi da akɔkɔhye bɛɛma no atom, adɛn na wonkyee wo ba baa no ntom? Ɛyɛ wo nya na ɔma kɔdi wɔn ho nti saa nkwasade no yɛ a monnyae. Obi ne wo ba baa kɔnyem a na akɔkye bɛɛma no, ɛno nso ɛkyerɛ sɛ adɛn na wo deɛ wonkyee wo ba baa no nkɔtom anaasɛ bɛɛma no papa mmɛkye wo ɔbaa no nkɔ nkɔtom. Ɛno nso afiri mfa. Hmm? Enti aduane no na ɛyɛ yɛn saa. Aduane no bi ayɛ chemicals. Sɛnea obi tumi didi a, anaasɛ odi aduane bi a, anaasɛ ɔnom sɛ bi a, na n'adwaman asɔre no, ɛyɛ saa. Enti aduro no a wɔde bɔ aduane no, hyɛ no, hyɛ no, hyɛ no ma enyin ntɛm, na hyɛ no ama no aso ntɛm, ayɛ akɛseɛ, na abere ntɛm, mako a na ɛnnyiniiɛ no. Woate aseɛ? Enti saa nti, sɛ wodi baa wedeɛ no mu a, wodi saa aduane yi baa wedeɛ mu a, saa na ɛba abɛyɛ. Enti wosu akora a, na woaso die. Enti wosu akora a, na woaso die. Enti ɛfiri aduane no, 99 percent firi aduane no, ama biribiara ayɛ dɛn? Asesasesa. Sɛdeɛ ɛfɛ sɛ wofiri Accra rekɔ Kumasi a wobɛnante no ɛhɛɛn sesɛ wotenaa pire mu a sesɛ no wɔyɛ dɛn wadu biribiara so ayɛ dɛn atete tete anaa wotena car mu a sesɛ no wadu biribiara so ayɛ dɛn atete tete nti sɛ wo ba no ɔdi wo ba baa no ɔdi 9 years 11 years na ɔkɔnyem a ne nkɔkye bɛma no ntum kye wo ba sɛ wopɛ obi akyena tum akye wo ba baa no bɔ mu tum Nnɛ dɛ, yɛ a mufi sɛ mma de adwen no wom tirim anaa? Ɛna obi ne ɔbaa kɔ enyim a na da biara yɛboro bɛrima no, ɛno so efi nyimfa. Hmm. Wohu de aduan no akɔ akɔfa aba a, wo okuani no a wokoduaa kookoo no a wose yɛnso ntɛm no na ɛmmere ntɛm nnate no, wohu de ɔkɔfa aba. Amma biribiara so ate nti sɛ wodi bɔ a wodie no mu a, saa nso na ɛbɛba abɛte biribiara so, ɛbɛma akɔnnɔ no adɔɔso sɛnea ɛhyɛɛ aduaba no a esua no a Ɛma ɛsow aba no a ɛbereɛ no, saa ara nso na wususuw aso so a, na woaso edie. Milo no a ɛne cocoa product no a wodi yɛ no, anaa ntoosi no, anaa mako no, anaa bɔfrɛ no, anaa kwadu no a wodi yɛ no, saa na ɛba bɛyɛ wɔ wedeɛ mu no. Ɛbɛhyɛ wo sɛnea nusua no a ɛso yɛ nti wudi pɛ, ɛno nso bɛhyɛ wo system no mu, na nti wusua koraa no ayɛ dɛ woaso die, woaso sɛ yɛ diw. Sɛ woanni bia na honam no wo ɛkeka wo, wontumi nnyina wo nan so. Wo nsa wɔ hɔ a na ho ayɛ basabasabasabasabasa. Ɛyɛ saa, aduro biara yɛ tumi. Sɛnea aduro no hyɛ aduaba no ma ɛfifi yɛ, ɛnyin yɛ, ɛso yɛ no, saa tumi no ɛba wo deɛ mu a saa na ɛba abɛyɛ wo, nti wosua koraa no woaso die, wosua koraa a woayɛ dɛn, na woaso die. Usa koraa waso dɛn? Waso adie. Enti ɛyɛ aduane no na ɛreyɛ saa ama biribiara nso ayɛ dɛn? Atete tete. Ɛhɛɛ, enti ɛyɛ saa. Enti either sɛ yɛbɛhwɛ yɛn aduane no yie, sɛ yɛbɛgyaa no akɔ so saa anaasɛ yɛbɛgya, yɛbɛhwɛ yɛn aduane no yie. Na yɛakɔfa tete aduane no. Tete bayerɛ no, akuafoɔ no, monua tete bayerɛ no. Tete aburo no, ɛno na ɛsɛ sɛ modua. Ɛno na wodi a ahoɔden yɛ dɛn? Ɛwɔ mu.

Ɛhɛɛ, na wakɔ akɔtwa. Na wodi a ayɛ wɔ wo wedeɛ nom adwuma nkakra nkakra nkakra nkakra ma ɛkɔ yadeɛ biara nni mu no, na woanyini akyɛ. Sɛdeɛ aduaba no kyɛ yɛ ansa na ɛfifiiɛ no, saa ara nso na ɛbɔ a wedeɛ nom so so a ɛbɛyɛ adwuma nkrankra saa na ama wo ahoɔden na woatumi atena wiase ayɛ dɛn? Akyɛ. Enti ɛyɛ saa na ɛteɛ. Ɛhɛɛ, deɛ nti a biribiara so atetete no ɛfiri nnuane no. Ɛhɛɛ, aduro no a yɛde bɔ nnuane no, ɛyɛ saa na ɛteɛ. Ɛhɛɛ, woahu okuayɛ no woahu deɛ akɔfa aba? Aburo no a wokɔ duaɛ no wahu deɛ wakɔ fa aba? Bankye no a wokɔ duaɛ no wobɛ dua tete bankye no? Ɔse daabi, wopɛ deɛ ɛbɔ akeseɛ, wopɛ agric bankye na wakɔ dua, mhmm wo ba baa kɔ adi eh 13 years ɔkɔ nye mea na kum, wo bu afu, adɛn papa? Na wo wo deɛ wonim sɛ biribiara so ate? Wonim sɛ ebia so ɔte aburo no a wodua no first na saa na wodua ɛba ɛhɛ ɛ te sɛ deɛ wodua no wosɛ ɛso bebree wahu wosɛ dɛn ɛso dɛn bebree wodua yɛ nkyɛ na aba na so bebree na ɔkɔgye sika gu bɔtɔ no w'ani agye ɛhɛ wobɔ baa di thirteen years fourteen years eleven years nine years ɔkɔnye mea wosi kum wonti bi da na wei so yɛ nwanwa ɛsɛ sɛ wankasa wotena ase na hu sɛ biribiara so ɛdɛn atetetete bankyena na first wodua no a ɛkyɛ te sɛ deɛ wodua no ɛnkyɛ biem Aburo no, deɛ wodua no ɛnkyɛ biem, ɛhɛn, kwadu no, deɛ wodua no ɛnkyɛ biem, bɔɔfrɛ no, deɛ wodua no ɛnkyɛ biem, ɛhɛn, nti ɛsɛ sɛ mpafa kura ani, wotena hɔ na wo ankasa wosese na wohu sɛ ɛfiri wo ara ɛsiane sɛ aduane no a woduaeɛ no, ɛho nsunsuansoɔ no na ɛna ɛyɛ yɛn wɔ yɛn wedeɛ mu, ɛhɛn, nti sɛ woyɛ okuani na sɛ wo ba baa kɔnyem a wadi ten years, nine years, eleven years, twelve years, fourteen years, ɔkɔnyem a, ɛnyɛ nwanwa o. Mɛmma wɔn ba mu mmu, mɛnkɔyɛ bɛmma no hwee, esiane sɛ wɔnnya na wɔn ho ayɛ wɔn dɛ na wɔakodu wɔn ho. Ɛfiri sɛ ɛyɛ wo na wokɔfa baeɛ, aduane no a woduaeɛ no, ɛno na akɔfa wei nyinaa aba. Woahu sɛ aduane no a woduaeɛ nti ama obi akɔ akɔ akɔdi kɔteam na ɛkɔ nso sɛ wɔkɔdi kɔtea a, ɔkɔ sukuu nti wɔakɔ akɔyi a na wo deɛ asɛe. Ɛfiri aduane no ntia. Ɔkɔdi aduane no ama n'akɔnnɔ akɔdɔɔso. Ɛsiane sɛ Agiriki Agiriki nko ara na wogu so dua, ɛsɛ sɛ wodua tete aburo, tete bankye, tete bɔɔfrɛ, tete kwadu, tete ntoosi, kwansusa, gyeene, ne deɛ aka nyinaa no, moagyae no ogu nkyɛn, ɛnna mose moakɔfa abɛɛfo deɛ, deɛ ɛbɛso ntɛmntɛm, na wɔanya sika bebree. Enti ɛyɛ saa nso na ɛteɛ. Ɛhɛn. Sɛnea duro no hyɛɛ no na esua na ɛso yɛ no, enti sɛ wode ba wedeɛ mu a, wosua kora na woaso di. Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Sɛnea nkaa no ɛyɛ ketekete a ɛso yɛ akɔte di a na woboɔ no tɔitɔitɔi yɛ wo dɛ no, ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ. Enti akora no nso, osua kora a, wɔɔdɛ. Enti ɛyɛ saa na ɛteɛ. Mhmm. Osua kora a, waso die, ɛɛdɛ. Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Mhmm.

a obi kɔ kɔdiiɛ no ama no akɔ awadeɛ, ɔnya ɛba anwo ɛna ɔnam akɔmfoɔ so ne adusifoɔ so. Ɛsiane sɛ aduane na ɔkɔ kɔdiiɛ no, ɛma n'akɔnnɔ no bɛdɔɔso wɔ ne mu, enti ɔkɔdii kɔteɛ, ɛma no bɛnwomyɛ, wɔ so nti wɔn kɔyiiɛ, ɛma n'awodeɛ yɛɛ dɛn? Ɛsɛeeɛ. Obi wɔ hɔ koraa a n'awodeɛ ansɛe nso wɔn kɔyiiɛ no nti, wannyi no, wakɔ akɔwo, wakɔ akɔware, ɔnya awoɔ. Ɛsiane sɛ, wahu deɛ aduane no ayɛ no, ɛna wakɔ akɔyɛ abɔhyen, Enti aduane no a yedi no ka wo ma abɔhyen adɔɔso papapapapapapapapa. Esiane sɛ wo ho bɛyɛ wo dɛ na woakodi kɔteɛ, sɛ wokodi kɔteɛ na wusua nti anaa woyɛ krado sɛ wobɛwo nti na woakɔ akɔyi. Mhmm, enti aduane no a yedi no na ɛma abɔhyen adɔɔso. Ɛhɛɛ, enti Agric minista ma wɔnnua tete aburo no, tete bankye no, tete menkene no, tete bayerɛ no, tete bɔɔfrɛ no, ɛhɛɛ, Tete nkuruma no, tete akakaduro no, wɔnnuadua saa nneɛma no, ɛno na ɛbɛboa yɛn. Ɛhɛɛ. Ɛno na ɛbɛboa yɛn. Nti adwamammɔ ɛrekɔ so, nyinsɛnnyiguo a ɛrekɔ so, abortion abortion bebrebe a ɛrekɔ so yi, dodoɔ no ara gyina aduane ho. Nhoo, nti sɛ wokɔdi aduane no a, wosua koraa a, aduane no bɛma woanyini wɔ mu sɛ woasɔ di. Wo honam mu no woasɔ di, ɛrekekakeka wo sɛ kɔdi kɔdi kɔdi kɔdi, ɛkanyan wo

aso. Na sesei deɛ no deɛ wɔde chemicals afrafra but ntuo bi a ɛyɛ aketekete koraa na apue na afifi na aso bebree na wokɔte na wokɔto na wonya sika bebree agu bɔtɔ mu na w'ani agye. Busa saa. Ɛso ate. Nti saa nso so na nnipa deɛ adeɛ bi a woyɛ no so ɛso bɛte. W'ahoɔden so bɛte. Na mmerɛ kɔ ɛsɛ sɛ wofa bɛrima anaa ɔbaa no ɛso ate. Nti sesei no ɔyɛ ɔbaa nine years no na ne kɔn adɔkoteɛ. Nyɛ no kɔn dɔkɔteɛ ɛhɛɛn Nyɛ no kɔn dɔkɔteɛ ɛfiri aduane no nti Ɔyɛ bɛɛma a ɔdi 11 years Nyɛ no kɔn dɔkɔteɛ ɛtwɛ Ɔbaa 9 years Wobɛhu sɛ ne ho ne wɛda ɛkeka no ɔde ne nsa wurawura hɔ a ɔde sɛ mm Ɔnya biribi a ɔbɛdi biribi fa ne ho a ɔbɛdi Ɛsaa na ɛteɛ Wosɔ ne mu pɛ na wayɛ sei Ahɛɛn aduane no a ɔdi nti ama ne ho ayɛ ne dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ Waso ɛwɔ ne mu

Tete bɔɔfrɛ, ɛhɛɛ, ɛne tete aduaba no nyina ara no, yɛnnua ɛno na yɛndi, na ɛno na yareɛ biara nni mu a ɛmfa ɔhaw bi nsan mmrɛ yɛn, ɛnkanyan yɛn sɛ wusuakorɔ a na woaso die, wusuakorɔ a na aduaba no wodi kɔɔ mu a na ahyɛ wo sɛ woanyini nti, kɔ na kɔpɛ biribi di, honam yɛ wontumi ntena ase, kɔpɛ biribi di, wo honam no ne w'adwene kyerɛ wo sɛ woanyini nti, kɔ na kɔdi kɔteɛ, ɛhɛɛ, wosodie bi a, ɛka ho bi, woyɛ bi, mm-hmm. Mo nso kɔ na kɔpɛ twa bi die. Wo di bi a ɛyɛ. Ɛhɛɛ, ɛyɛ aduan no na ɛyɛ saa wɔ yɛn wedeɛ no mu. Mhmm, enti nnipa kakraa bi a wɔtumi hyɛ wɔn so. Wɔn ho so. Enti yɛnhwɛ yɛn aduanmudie no yie na akuafoɔ nkɔfa tete aduane no na wɔmmra mmɛdua na saa nneɛma wei nyinaa ɛto yɛn dɛn? Ɛntwa. Deɛ chemicals no de yɛ yɛn no no, deɛ aduane no de yɛ yɛn no, ɛno bi na moapɔn no nkakra de abrɛ wo yi. Wo nso nya bi a na wawɔ so ama wo nua. na akodu akuafoɔ no ho nyina ara, na wɔn afiri aseɛ duadua tete aburo no, tete bankye, tete bɔɔfrɛ, tete kube no, tete nkruma no, tete gyeene no, tete mako no, na wɔn afiri aseɛ duadua saa nneɛma no nyina ara, ɛhɛɛ, tete ankaa no, ɛyɛ saa na ɛteɛ, na wɔn afiri aseɛ duadua wei nyina ara, na wɔn agyae agreke agreke agreke no, ɛne abɛɛfo deɛ yi, ɛhɛɛ, na wɔn ayɛ dɛn, wɔn ayɛ dɛn agyae, Ɛhɛɛ. Sɛ ɔmo gyaa na ɔmo firi aseɛ duadua wei a, ɛdi bebree kɔ ɛkɔ so wɔ sukuu mu no, ɛso bɛte. Ɛhɛɛ, ɛte sɛ sɛ obi nkɔ nkɔdi ɛma ne ho mɛ keka no sɛ wanyini ɔkɔ nkɔdi ma no kɔdi bi. Ɛhɛɛ, ɔbɛnyin ka ɔbɛnyin, wadi 21 years no ansa na bɛɛba ho akɔnɔ ayɛ dɛn afiri aseɛ adɔɔso wɔ ne mu, ɔbaa ho akɔnɔ firi aseɛ ayɛ dɛn adɔɔso wɔ ne mu. Ɛhɛɛ, nti sɛdeɛ aduro no yɛɛ aduane no, saa ara nso na aduane no nso bɛyɛ yɛn wɔ yɛn wedeɛ mu. Nti, saa na ɛteɛ. Enti mede besi a wonya bi a wɔsoma wo nua. Nyankopɔn ntena anim nkyerɛ obi biara. Ciao.